bho bho here uko nekoko ladies and gentlemen kusangana zvezvakare eh, natete chantax tete chantax vari pano maswera sei kwese kwese kwamuri ikoko tete vered yes pano pared family tinokuchingamidzai nemufaro ndichiti makadii makadii makadii makadii ko nekuswera vana vehanzvadzi maswera sei Maswera sei kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana ikoko ndawana how are you uh, let's just quickly share let's quickly share that's our first assignment pose pose patinouya pano e, tino share live yedu kuti zviite zvakanaka let's just share kudai neumwe munhu asati aziva vamwe vanhu havawani manotification ka vamwe vanhu havawani manotification hamawe saka its your duty hanzi spread the word iyi ndo instruction yakapiwa matrue disciples go ye and spread the word i can see we are already 50 people there hallo chipo kunjanja nyamuka greater c hallo libanwa chipo kajanda nyamuka ndawana muchani cosmos e, how are you guys pamela moyo lucia chikanya Yes, how are you guys? Always good to see you, Pamela and Lucia and everyone who is joining us now. Melemeo, what's up? What's up? Vena munemo tatenda Rose mumera chifedza dziva. Ndifarireyo, ndifarireyo nemalove nemalikes kudero zvichiita sezvamuri kuita izvo. Ndonzwa kufara. E, tatenda Rose, okay ndakumhorosa. Anna Mperuka, Elizabeth Gwangwara chifedza dziva.

boo eh, i don't know what you're talking about oh ndakubatsira comment pamusoro inyaya dzokuerenga makomenti usati waona idzi rose matsambe otilia chinomona eh, shailin matsa petros muzembe uh, ras g j johnson nyakarombo tatenda dirikwei How are you? Uh, Alexandra J. Junior Mtambwa. E, Tendai Mukanda Kanda, Tendai Ivan Due, Tabo, Patricia Machitito, Mai Akudzwe Mikaela, Mikaela. E, eh, nhasi tiri kutaura e, nezvenyaya yeutano. Nhasi ndapoti tiri kuenda kunyaya dzeutano.

handitombodi kana kutomboverenga zvavanga vachinditi a ah, tete mozotiverengerawo mozodai is held in a very understandable a language vanoisa ivo gap let's keep sharing guys let's keep sharing vanobridja kana kubatanidza gap revanhu vari kurwara vasingarwari nemadokta tomboti warwarirwa neshamwari tomboti eh, hama yako yakolapsa nemutoriro kana kuti eh, yakolapsa ne eh, yarwara they bridge that gap eh, is health eh, vanochiti iwewe if you are in south africa if you are in botswana if you are in wherever you are harare hingiland you can consult your doctors voti veduwei pane munhu andikuda kubhuka for this medication can you give me ndoendawo kupi pandinokwanisa kuti e, ndirapise hama yangu then they connect you with the right uh, health practitioners inogona kunge iri asma inogona kunge iri flu inogona kunge iri anything they know e, the best doctor in your vicinity

right they can also be reached ipapo via admini at easyhealthcare.co.uk yes ngatirapisei hama dzedu manumbers aripo futi this is on uh, pawebsite yavo that is plus 44731062386 if you want to know more you can click pawebsite yavo pamusoro vane zimbabwe number zvakare plus 263772336360 thank you veeasy health uh, nekuofawo zvinonetsa mazuva ano nzaa takazondorapwa pasipo tikazodini but now we are dealing with the professionals who can um, actually suggest kuti kana kuti vakubatsirei kuti unoinda kupi handiti ka e, vane mabenefits zvakare vaainawo e, eh, veeasy health aya anosanganisa iwo kuti iwo they, you get better remittances than other existing firms unoona and then platform where medical service providers provide information vane information vanhu vanotirapa ava yakakwana they can allow that to be facilitated e, vanoitawo a very safe and secure payment e, facilities and also e, vanoita kuti vakuendesei kumadoctors ari registered anozikanwa and neprice yavo unogona kukombeya zvakare thank you uh, on that note tichapedzisa some of their uh, benefits that they provide and thank you so much easy health uh, for that right nhasi ndiri kuda kuti titaure nezve zvishandiswa zvavo munoziva kuti tichikura eh, inini to be very honest with you guys and i want people to call me those who are in the know vanonatsoziva kuti zviri kufamba sei tichikura taingoziva kuti inini personally ndaingoziva kuti kana zvichinzi zvinodhakwa unomwa doro e, then kwaivawo ndaiona gulu ndiri munhu angu asiri wedoro maningi ndaiona mastreet kids aya achishandisa glue but mazuva ano ndaakunzwa kuti kwanzi kwane mitoriro kana kuti kwanzi kuri kushandiswa madrugs ndeapi madrugs aya aakushandiswa mazuva ano atisingachaziva zvinzi ah ari pamadrugs because itisu kuzimbabwe tasingazvizivi kuti madrugs aya anowanikwa ndakati ndichisvika kumusha muna muna december ndakaenda mune chimwe chibottle store ndichitowaya waya zvangu ndakaona kwakutengeswa kanonzi kabhurongo chinombonzi bhurongo ichi i think kabhodhoro kadiki diki ndoda kuti munhu anonatsoziva atiisire mamessages kuti chii chinombonzi bhurongo nemutoriro brongo ndo mutoriro here because vanhu vari kudhakwa ungutozvoni munhu atodhakwa kuti iya madrugs amadrugs veduwe tine vanhu ivamwe takauya kumadiaspora kare kare hatisi kuziva zviri paground tine vana vari kuzimbabwe tiudzeiwo kuti chii chiri kuitika nevana vedu vatakasiya kuzimbabwe neshamwari dzedu ndakadarika nepane imwe imba muna december pandakaenda kumusha zvikanzi ari kurwara ndikati ari kurwara nei zvikanzi aiita zvemadrugs that was very strange to me i could not understand it I could not understand it veduwe zvinhu zvakiitika kumusha ko things have changed kana wane nguva usina kuenda kuzimbabwe things have changed people are now using zvinhu zviri strange zvatatisingazivi hanzi kwaane madrugs hanzi kwaane mitoriro what is mutoriro e, eh, kwaane brongo kabrongo ndakakaona pandakapinda mune imwe botoso ndandine foto racho panapa e, kana wakabata kabrongo ikako vanhu vanofara yanzi bronga mushonga wechikosoro tete o oh! brongo mushonga wechikosoro rega ndimbokuedha ndoda kutoedha vanhu vanonatsoziva kuti ndezvipi zvazvi zvinodhakwa zvaakushandiswa nevanhu because hatizivi akasiri kadoro here kamwe kadiki diki kanenge kawanikwa mubhodhoro i thought brongo is brandika

mutoriro chii tibatsireiwo veduwe tinoitira kuti vamwe vanhu mutoriro is called christal math in english saka vanozvishandisa sei kaindibo ede vamwe vari kudu kadiki i think ka e eh, kamedicine kadiki kaindibo eh, ede vanhu pano edekaiwo veduwe i think this is a very important topic because e tiri kungoona vamwe vanhu vari kungonzi a ah, pamadrugs madrugs aya ndaapi aya ndiwo mabhurongo acho nemitoriro here zviri kushandiswa izvi vanhu vari kushandisei its a cof syrup ine 99 percent alcohol so ukanwa kese haa zvakaoma you will be finished and vanhu havasi kuedheka sei tiudzei nyaya dzacho idzi vanhu vari kuzvifambisa sei eh, hanzi hanzi gukama ka gukama fela chii chocho okay brongo mushonga wechikosoro handiziva i thought it's a, it's a drug ka because ndiri kunzwa ko mutoriro Ko Mutoliro, is this my brother used kunwa kabrongo? Okay, uh, call me plus 27 rega ndiite so. I want people to call me. This is very special because we want people to understand. Toda kuti vanhu vanzwisise kuti kana zvinzi vanhu vari kuita madrugs kuZimbabwe, chii chava kuitika mazuva ano? Plus 27671853 7 eh, 52 ende tingafara kufonerwa nemunhu aripo pamadrugs acho iwayo plus 27671851853752 ndingogara chingore chaunyora plus 2767185372 okay rega ndidaiwa so ndoda kuti vanhu vandifonere ende ndiri serious call tete I want people to call me. I want people to call me. Ladies and gentlemen, as we are waiting for people to call me, let's not forget this live has been sponsored by uh, Easy Health Care, the bridger, ma bridge ezvemutemo tomboti hama yako yarohwa nekurongo inonzi kurongo kana brongo iyeyo kana mutoriro adona they know they will refer you to the right uh, practitioners vanodhila nezvebrongo nezvemutoriro please call me i want people to call me i want people to call me and i want people vanoda kuedwa vapinde pakuedwa i just want us to discuss about this topic timbonatsonzwa kuti what is happening what is happening eh, what is happening eh, vanobata vanoba flat tv votora powder seri vosanganisa nezvimwewo hameno ikoko veduwe uya pano tinzwe uya pano ndochii toriro here iyo iyoyo ndoye mutoriro here yokutora powder yetv chii ndo mutoriro here ko mutoriro chii zvacho ko mutoriro chii eh, mutoriro eh, unoshandiswa ende vanhu havasi kuda kufona fonai kana hanzi names d grey mutoriro you can smoke it or inject it cocaine you are sniff it or up your nose you can inject oh that's mutoriro eh, hanzi vanoba flat tv votora powder seri vosanganisa eh, nezvimwewo hameno ikoko okay and then eh, melod uh, tatire kwanzi mutoriro unoshandiswa nebulb so munoisa crystal yacho mukati wopisa from outside and hutsi hwacho haufaniri kupinda mudumbu hunokuvadza eh, bronco mushonga wechikosoro cough syrup thank you i honestly didn't know that i have to admit ipapo i have to admit ko pamutoriro what is mutoriro now okay bronco ndaiziva saka bronco iyi inodhaka okay bronco iyi inodhaka eh, brongo hanzi inodhaka zvikuru ya tiri kuvaona vamwe hanzi brongo ndo okay saka mutoriro nebrongo okay hanzi mutoriro eh, okay ko zvimwe zvavari kushandisa zvii ini ndaingoziva gulu brongo its cough syrup its only the overdose kuti vadhakwe orit ini ndaiziva kuti vanoshandisa glue ndaiziva kuti vanoshandisa glue saka eh, ndikoko ndaiziva kuti vanoshandisa glue I can't go no my message. You can send uh, you can send audios you can send audios as well kana musingadi kuzikanwa kunzi munosvuta mitoriro yacho iyoyo nebrongo eh, vanhu vanodzoka voti kana ukafona uchinyanya uzivisisa ka vanodzoka voti eh, unozivisisa nezvemitoriro iyoyi kana nezvebrongo I just want people to call me and explain further what is going on. Right. Ah, eh, vapfana uh, vazhinji vakupenganawo madrugs handizivi ndianani vari kutengesa vapfana haachateereri ndeapi iwayo what kind of these drugs we want to know because tasingazvizivi yes hallo ndiripo how are you dear I'm good, thanks and you. Thank you so much. Hey, eh, talk to us. Wainzwa topiki? Eh, ndainzwa yebrongo nemutoriro. Yes. Inini mutoriro wangu handiuzive wandinoziva ibrongo because my brother used to drink that. Talk to us. Zvinofamba sei? Imedicine so iri mubhotoro rakaita brown utori medicine unonzi hanzi unotengeswa ne prescription but I think vanhu vakungoita mskando wekungoti vakungoona mkoto wekuutenga ende kazhinji muno muSouth Africa ndo I think ndomaunonyanyowanikwa because pane vari kutoita ma deals ekuti vanobva nebhongo kunoku vachinotengesawo Zimbabwe mm-hmm. Mm-hmm. Ini my brother mama vangu vaive kunoku

okay hello hello yes yes talk to us no problem yes you can go ahead we listening saka ndati brother yangu inini vaive kuzimbabwe mama wangu vaive kuno kusa ska unongoziva zvekuti unenge wasiya vana vadiki kuzim they were still in high school ska vakangosiwa vari vega vari vakomana two kuzimbabwe mama wangu vachiuya kuno kusa but vakazotora mumwe mukomana bva kwasara one kuzimbabwe mukomana mudiki yes. kuchikoro yes. ska vazodzokera kuzimbabwe dzishasho kuti unotoenda kuzimbabwe maholidays eh, ah, adecember uh-huh. saka aive nekasystem kekuti ainonoka kudzoka kumba okiya rumu yake ononoka kudzoka kumba ouya onokira mama kana kuma 12 midnight mhm. mama vakatanga kumpopotera kuti nini handisi mukadzi wako kuti unouya uchinokira ndiwo ndokukinurira kuti kuti because aida kuzopinda mudining kuti achechi chikafu mhm. saka vakatenga kucomplain but pavazomubvunza rimwe zuva vakati ndoda makiye kuri mukwako waiziti always kukiya kuri mukwako hautsvaira una time yekutsvaira unobuda panapa makuseni odzoka sometimes midnight ndoda makiye mbaamboramba nemakiye mhm. mama ndo pavazotora makiye aya pavanopinda murumu make pavakutsvaira pavaona tubhodhoro twenhukito twakatozara pasi pemubhedha yes but maitoti paanotodzoka kumba anenge aine nzara and ava vava kuita basa rekutengesa like zvinhu mumba property yamama zvinhu mumba nenyaya yekabhongo ikaka because hameno anzi chakanongoitisa kanongo hameno kanongoitisa kunge dzungu so ah, iye mwana uyu aishandisa aishandisa bhongo iyoyo eh, aishandisa brongo but it was like 20 kunana 2015 zvekuti mama vangu vakabva vadecide kuti you know what handichakusiye pano wega ndinotouya ndikutakure ndiende newe kusouth africa saka vavatoya naye kunoku but kunoku kwacho inini ndakagara naye aisatogokaregera taitogara chinetsana because aingokanwa aitongoona akatoviga mubhegi rake turi addictive handiti Ehe tutori kana nanhasi I think aiva achiri kutonwa because unotoona nemutauriro wake unotoona kuti munhu akatorohwa ne drug. Kwanzi nemumwe anzi unostika nebrongo. Eh, exactly. Mwe musi ndakatomborwara nechikosoro. Ndai ndichikosora akatonditi tora kabrongo akandikati no I don't but mushonga wechikosoro. but manje vanhu vakunwa as a drug havaunwe because remember kana uchinwa mushonga wechikosoro unonzi inwa five mils but vanenge vakutotora like kutonwa twakatowanda wodhakwa so ndinonzi wani kungonzwawo kucomplaina nevanhu because vabereki vazhinji kuzimbabwe vakucomplaina nemutoriro because hanzi unopedza kana three days hanzi mwana akangorara asikamuke nemutoriro okay brongo ndanzwisisa because and thank you for that because you know what i thought because pandakaenda kuzimbabwe december ndakapinda mune imwe bostolsto muchitengeswa tumabhodhol twebrandi twakaita tudikiso so i thought maybe nditwo kaini Eh, twinge turi tunomuti twi- maybe nditwo but tuno- kazhinji twinge turi mubhotoro fange brongo inenge iri mubhotoro rebrown so Mhm. hauneri ka hundred ari ariko bhotoro rakakura kabhotoro kemushonga keplastic okay oh thank you so much thank you so much mwana nzvadzi yangu rega timbotsvaka vamwe vanogona kutitsanangurira kuti saka brongo iyi but haana kurwara here mwana uyu ah, i think akat you know i think this is very special kune vana vari kuzimbabwe eh, kuti eh, vanhu vanzwisise eh, kuti vanhu vanzwisise kuti ndeapi madrugs aakushandiswa nevana kumusha ndizvipi zvinodhaka zvaakushandiswa nevana kumusha and as we are talking about that don't forget that we have been sponsored hanzi tinototengeswa twakavigwa they don't display okay okay thats melody tatiri hanzi ndafarira kuti kwanzi unotostika uh, eh, easy health care has sponsored this live uh, kune vanenge vachida kurapisa hama dzavo kumusha vari kumadiaspora we can click on their website then we link up vanokuconnectai kwese kwese kwamuri kuti madhokta amungakwanisa apa muchida prescription ipi kana muchida dhokta wezvechii at an affordable price to the legit doctors not mafong kong and the normal prices easy health care varipo ipapo easy health care eh, kutop uko you can click if you have got family member yako iri kurwara hausi kuda zvekumbotumira mari unoda kungobhadhara direct kumadoctors you can use that yeah thank you so much uh, i'm just glad that nyaya yebrongo yajeka i didn't know about brongo to be very honest with you eh, i wish i could know someone anoziva kuti mutoriro chii because i think these are the most two things that are being used nevanhu kuzimbabwe nevana vedu vari kuzvikoro its important maybe kwauri hako it might not sound that important uh, who's that guy aimboshanda with street kids vaiita zvebrongo

inzwai ka anti chijanduks yes eh, mutoriro ndo inonzi guka inonzi christ or met okay
eh,
ndoyavari kuisa mumuglobe ndoyavanoisa mubhaubhu maona ndomutoriro wacho iwayo idrag crystal meth mukatarisa mavhidhiyo ari kunzi inonzi chi mubatira pamwe ekuzimbabwe iri kuitwa nasavhana madamombe vari kuexplaina ehetso zvekuti mwana anzi harare anenge achingofamba anogona kuita two weeks mwana asingarari asingadye saka pfungwa manje dzino Dzinodimara dzakuudza munhu kuti wakamuka iye munhu akarara saka mwana anzi anopedzisira kuona hora hanzi maona achifamba munhu anongorara achifamba Aa. Aa. ndomutoriro ndokuka saka i- i- i- it's a- i- i- i- crystal map ine mazita akawanda hanzi mazviona Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
So so vananzi havarari havadye Sa vanoishandisa sei vanoisvuta here or what? Ndoyavanoisa hanzi inoiswa mubulb handiti iye anoziva kubika kwacho voisa chigwenya chilaita voibika pane humwe huti wavanoti havafanirwa kuuputa wekutanga mhm. then kana ihoho hanzi vanoninguduka here i don't know but vanozoshandisa globe yokudrowa chi whatever drug vachona rodmana straight kubrain handimaona
nemhino kana kutomwa thank you very much and that's what people are saying that's exactly what people are saying hanzi haadye haurari hanzi kufamba two weeks
anenge asingarare manje munhu arare handiti saka iye gogo anogona kurara akasvinura then orota achifamba odo paanoona hora saka vanhu vanzi vakupedzira vari kunzi maprofita because vanhu vanenge akuti ndiri kuona chakati ndiri kuona chakati hanzi vanozopesa anoenda kumaprofita zvonzi mwana ane manjuzu mwana ane chakati uye mwana zvake uri mitoriro iyoyo ari madrugs handimwaona
but chimbonditaurira it's like iwewo you understand zvakabva kupi because takasingazvizivi isu mukukura kwedu like taingoziva kuti munhu anogona kungodhakwa nechabuku kana chapomba kana guluu ndo randaingonzwa rimwe raingutaurikawo kumastreet kids izvi zvakazointroducwa nani izvi who introduced these things
It's world wide zvinongobva zvakafanana nezve ma TV izvozvo izvi we never knew kuti muzvima TV zvegotsi mune mercury yavanoputa vana hanti maona mhm. ezvino vanhu nekushaya mabasa vanhu vakungoti chinovapa mari zvakafanana nebrongo mazuva aya uya inini ndakatomboshandisira mwe friend wangu achiti ari kuenda kuzimbabwe ndikati kuokuenda nei ndobva tondiratidza mabhox kubva kune south africa

Handiti yaishandiswa hanzi panguva yehondo World War Two kuti masoja asarare aite kurura vachingorwa. Don't maona. Okay, okay, okay. Saka okay. izvinozvi vana ava vakungomwa because havana mabasa da. Mukada kuzvitarisa tenge kuchitunguza kwazviri vane mabhesi patori nedzimba.

Pane room pamba let's say imba ine kana seven rooms pasaka pane room one the owner ndiye anenge vachitengesa mabhuku acho ipapo saka aisingatoputirwa ipapo pavanenge vachiti pabhesi ati vaona yes saka you find kuti vari kuita zvemusic zvekurepa mamusic they take it kuti varekodhe usiku hwese havarari asi vanhu havarari saka drug zvarunoita unohuka unobva wangofila hai every time saka unenge wakungoda kuramba uchingoritora mhm. iwewe mari haushande saka chinopedzisira wakuita kungoti chero chawawana kuti utengese chero bhuti dhasiwa pamusiro vanzi vanongotora vanotengesa handi mazvona hmm. kuti vavaside habit its bad

savana madamombe okay okay okay no thank you i will check i will check i will check i'm so disconnected about this i don't know why for some thank, thank, thank, thank you so much thank you so much monandres that is it muri kuzvinzwira imi ndimi mune vana vari kumisha you have to know about these things eh, kuitira kuti tizive kuti pasi ratava kurarama isu tainzi ini i remember ndiri grade six grade seven takarohwa nematicha kunzi wamwirei ngoto doro ngoto zvayo maheu zvawo but zvinhu zvachinja vanhu vakutoshandisawo zvechirungu izvi ende nevana vevasikana hanzi kunenge kuchinzi kubes eh, zvichiindiswa ikoko vanhu vachiita hai i liked what she said hanzi eh, zvaishandiswa during world war one world war two kuti mazima iyoyi mafia rehwai kuti vanhu vasaita sei vanhu vasarara pakati peusiku varare vachingorwa vamwe vati kwanzi hanzi unofamba two weeks vamwe vati kwanzi unostika vamwe vati kwanzi unoona zvinhu ha can you say that takamboandinambobvira ndazviruta kuti we will have such problems muzimbabwe i just thought maybe zvinowanikwa kunzvimbo dzakaita sanana south africa chesitori zvinowanikwa kunzvimbo dzakaita sekunana america tava nazvo tava nazvo hama dzinodiwa hanzi namasivanda maitadiwa very scary zvakaoma yes eh, very scary eh, zvakaoma so i came up with this program iyeyoyo yezvemadrugs emushure munenge ndati zvatasponzewa neeasy health care ndivo vanokwanisawo kuti tomboti uri kunze kwenyika tomboti uri kwauri kure kure ikoko they can help you uh, kuti vakurifeye maybe uri kubulawayo maybe uri kupi easy health uh, care they can bridge that gap yokuti okay you just want to pay your money uh, you just want to know the right doctor uri kwauri ikoko then vanoita kuti mapedical practitioners nemi madiaspora eh, sponsors mukwanise kurapisa uyo anenge aita dambudziko ringave rechinyi and vanoitawo kuti kana uchida kuvajoina you go to google play or app store wojoina eh, website yavo www easy health care co uk very affordable very efficient eh, maprices avo ari right madoctors avo ari genuine ndeechokwadi and then vanoitawo chi eh, mahome visits eh, in your home setting that is kana muka ngemando rapiswa nemadoctors iwayo vanofacilitator those home visits handiti ka and vari very confidential zvakare havaiti zvekuzoti a ah, takatondomubhuka uyo takatomurapisa aitorwara nemitoriro uyo aitopenga uyo takamurapisa tisu and then payment facilities they are very safe and up to date madoctors avo nevane macertificates and uh, they, prov they state their prices well in advance unenge uchitoziva kutoti eh, hauzoovhachajiwi uh, unopinda muzvinhu zvaunoziva right and uh, ndizvozvo e, ndizvozvo most importantly e, most importantly e, ndizvo zvavanoita e, if you want to know more e, you can also follow them pawebsite ravo then you do the right thing I, I, I, I think we, we need to hear from One person anoziva nezve topic vana vedu vaparara hama dzinodiwa vana vapera unoona munhu achiunyana achishiringa achiunyana achishiringa simply because ari kushandisa mitoriro iyoyi simply because ari kushandisa iwayo madrugs iwayo thats very bad this is quite strange but zvatojairika eh, from what the caller was saying hanzi vatori nebase Zvinoshandiswawo kuma artists kune maiwaye vapfanha vamazuva havaita funga kuti ndichagwadarika havana kuziva kuti ndiri kushanyarika e vaifunga kuti ndichikumonyoroka havana kuziva kuti ndiri kuzvongonyoka e pavainge vachitonipisira sigareti inini ndakanga ndichitozviaiwa sigareti you know vachinatsoita kuti zvibude zvakanakanaka eh, zvichibuda zvakanaka naka eh, zvichiita ivo vaita funga kuti vanokutondimonyorora havana kuziva kuti ini ndiri kutozvongonyoka ndiri kuona rino woti kudii toti kudii tochitongotaura zvese thank you hanzi uh, unfortunately unemployment is fast escalating the problems with the drugs among the youth vanhu vapera nemadrugs vari kutomhanya bani its very sad thats mahumbas mahumbas mashu story hanzi mabasa akuchisina uku pamela moyo tete hanzi namesi maswaniko hi tete makadiko thank you so much eh, ndiripo zvangu mwana wanzvadzi yangu zezuru samutoko eh, hanzi kuimba zvisina meaning eh, hanzi na patson im laughing but its not yeah, maliric ah, i think ndinga ini ndinga ndingarowa maliric ka pavanofunga kuti ndaminduka ini ndinenge ndichitorova chamupidigori pavanofunga kuti ndavakuvavo kundishonyorora ini ndinenge ndichiito zvongonyoka

uh, hope you are doing well thank you uh, pamela moyo patison ah, patison uri kutoseka zvako patison patience whois this one calling now hey, let me hear from the horses mouth hello ndimi kamanetsa nemitoriro mainini hazvisi kuita hazvisi kuita hazvisi kuita talk to me chii chiri kuitika
Panyaya yemadrugs iyi haina kutanga manje manje. Yes.
Zvinhu zvakatanga kare. Yes.
But vanhu vakatanga kupinza madrugs aya akaita sana cocaine anani vaipinza zvinhu zvatingati ndezvequality. Mm -hmm. Zvakugadzirwa izvozvi yava mass production. Yes.
Yanyaya yekuti vakungotsvaga chero chiingredient chinongoshandiswa kungonzi chero munhu adhakwa chinongoshanda. Mm. Manje izvozvo zvinokuvadza. Mm. Ende ndarwadziwa nepoint yataurwa namadhara yokuti mukadzi mukuru kunohodha brongo mm -hmm. kuti anotengesera vana and ndizvi kuratidza kuti mazimbabweans matsvagira atiri kuita mari akashata ichokwadi kutenga zvinodhabhisa kuti ndinopa mwana wemumwe munhu kuuraya munhu akutombozvifunga kutokuita hmm. basi Muntu unouraya mwana wemumwe munhu. Hmm. Hausi kutombozvifunga.
Yes. Ipapo ngatingozvifungai as parents, as sisters, as brothers, as macommunities kuti zvandiri kuita zvinoafekta sei mwana wevaridzi. Hmm. Zvinoafekta sei mwana wangu, zvinoafekta sei muzukuru wangu.

akuseka namusi rugare chokwadi kuseka namusi rugare hallo caller
Hello, Tite Jambe. yes how are you how are you how are you

ini ndiri kufoona ndiri kudiaspora because ndoda kuti chandiri kuzvitaurira nekuti ndoda kuti ndiraise awareness from vamwe vangu vari kuno kudiaspora vanogona kufunga kuti pamwe kuda zviri ngoaffecta vana vasiri vari kuzimbabwe ivo they are not affected by it ichokwadi so so inini ndakaita project yandakaita recently mm -hmm. and yaiadressa mayouth edu ekuzimbabwe mm -hmm. i just wanted to understand my health yevana vedu nemaproblems anosangana nevana vari kuzimbabwe mm -hmm. and uh, that was one of the areas that i actually looked into yes. and tete ndarwadziwa pandanzwa not kuti ndajaja ayo asi ndarwadziwa mm -hmm. pandanzwa kuti izvo there was a lady ainge akatakura mabox ebronco achiti ari kuendesa kuzimbabwe mm -hmm. e, nekuti obviously iyo from her point of view ari kuda kumeka mari zvinhu zvakaoma and i can, I can almost understand that to some extent yes. but ndarwadziwa kuti this is Actually, one of the main problems, Bronco is banned in Zimbabwe. Yes.
It is actually a cough mixture. Cough mixture iyi kudhara yaigadzirwa ine a substance inonzi codeine phosphate. Saka codeine phosphate unoona kana matablets kana vana stopain vaya inoita kuti ufile a bit sleepy kana uine pain kana kuti rikukosora sterek and then malangi mabayo wakutonzwa mabayo inokosora so it helps yaibatsirawo kuti pain iyoyo iadresseke uwane kusetla one kurara ichokwadi but unfortunately yakazooneka kuti iri kuabuswa

vana anenge rima noti chii yanga ichitaurwa iyi mutoriro eh, mutoriro ndiyo eh. saka eh, saka you know it is a real problem because what perhaps vamwe vanogona kusaziva is that drug, drug dealing chaiyo is a problem in zimbabwe kudhara kwakanga kuchiita zvanga zviri zvana zvekunoti kana kuti

they came into our country and they brought these things and then iko zvino you will not believe tete from this project i was totally honestly ndakashokiwa kuti vana vedu ka vanoto they are, they are actually sponsored to continue to use madrugs there so that they don't think about what theyare doing kana vakutengesera vanhu ava madrugs ndo marunners Kune ma big shots kune ma big shots anenge ari behind it vamunoona vachimhanya handisi kuti handisi kuziva hanzi vanoti munhu wese anomhanya nemotikari dzakanaka ndozvaari kuita i don't know but ma big shots that's what they will be busy doing showing this good life out there but these children of ours vari vari ndo vari kupiwa tuma 10 dollars tuma 15 dollars 20 dollars and then vopiwa access to these things and then they start using these things kuti vaende vaite marana ekuvatengesera matruck hmm. saka vana vedu vazhinji theyare being lured nokuti thereis a high rate of unemployment in zimbabwe saka havana chekuita so there is a target vana vechikoro chavo chete vana vari kuenda kuchikoro they are selling these drug and theyare using these these little ukaona kugadzirwa kunoitwa mutoriro tete its

Saka vanoti ava vari ku- vari kuvashandisa vanotoziva kuti we get them addicted. Ka- Tavaita addicted, they will need to keep using. They don't have the money, so they will take anything. So ukapuwa 10 dollars, 5 dollars, wo- unokwanisa ku- ku- kuaddressa inenge addiction yako, but woenda unoita rana, unotengesa madrugs. So this is a real problem, Tete Jandex. Yes. A real problem on the ground. Yes.
And Bronco kunyanyisa bronco is being brought in unfortunately from South Africa. In Zimbabwe is banned. It's not allowed. Unotosungwa kutoenda jeri chero ukatowanikwa uine wakatakura bronco shit South Zimbabwe.
Wow.
So I don't know unoziva unongoziva nenhamo iriko. Chero saka vanhu vanokurosa sei boda in box rema- re- rebronco. Obviously there is some corruption that is going on. yeah, and ah, zvagara zviriko zvagara zviriko because nhamo nenye nhamo inenge iriko into vanhu they're trying to, to make a life but indo inoziva tsume yentaona kunoti kakara kununa udya kamwe mm-hmm. you mm-hmm. know someone mm-hmm. they make a fortune other, over other people's misfortune ah ichokwadi

I, I, I, I was very, I don't know, andisingatozivi kuti what is brongo. I didn't know. But I know it's a word, is, is, is, inzwi rekazara pamuromo yevazhinji, kuti brongo, brongo. So, you know, you can just join, usingazivi zvauri kutaura, that was what was happening mandiri ozvo.

okay saka kuno kubva kuzimbabwe at the moment i don't know kana zvakatochinja its like like it has to be very recent yakachine that uh, a little bit of alcohol content saka unotoona kuti vana mai vari kunoko they actually ask kana munhu akaenda kumba kuti ndigiroudze kumba yekuno haishandi hanzi pano mwa akutonyorwa hanzi ari kuganzi kuno akugadzirwa nevim nehand end akomana It's true. It's very true. Anything chinongoita chete kuti vangodaro because they're these our kids are not important to these drug dealers they're not they are not important the only bit that, that they're useful to them is kuti varane vachivaitira maranas vachitengesa madrug

to grape water is banned in some european countries never give it to babies u ndaiifarira se grape water ndichikura ndichikukura thank you for everyone who has been watching this program thank you so much guys i really appreciate that thank you to easy health care eh, tinokutendai zvakare for sponsoring this kana kunge maita madambudziko aminenge mainawo easy health okay they do bridge that gap vanokubatsirai kwese kwese kwamuri muri kumadiaspora kwamuri muri kubotswana muri kuzambia muri kumalawi you can just log on moinda moclike pawebsite yavo moudza kuti ndaitawo problem remwana adonha kuchitungwiza ndaitawo problem yemwana awira adonha kuchivhu arwara kana mbuya they can refer you to very very professional uh, doctors at an affordable price they can do even home visits mobhadharana moziva kuti munobhadhara chakati nechakati musati mabhadhara then motoziva kuti dambudziko renyu rapera thank you bravo to easy health care thank you to everyone who joined us uh, tonight on this live uh, we talked something very essential critical ye vana vari kupera nemadrugs vanhu vari kupera vasikana vazhinji vari kumitiswa through those drugs they are very addictive anoita munhu atopwanya imba kana kutoita crime kuba so it's a threat to our uh, youthful uh, to our youth it's a threat to their future it's a threat to us vanogumidza vakufa vamwe vacho vakurwara vakupenga vakuenda kumajere vakurepa vakurepiwa vakumitiswa school dropouts and all those things so